Pnawn da, uh, croeso i gweminar uh, gwe pnawn ma. Dwi'n falch gweld bod y lot yn chi, mae yna dros uh, 130 o'n chi'n gwylio, sydd yn neis gweld gymaint yn chi wedi rhoi eich amser pnawn ma i ymuno hefo ni. Uh, felly croeso, gweminar byw ydy hwn, da ni yma yn wneud hyn yn fyw. trafodaethau newydd i ni, felly plis byddwch yn amyneddgar, da ni dal yn trio dod i arfer hefo'r dechnoleg, um, mae'n ychydig o stwff, uh, da ni dal yn gweld chydig o gymhlethdodau wrth, wrth i ni wneud y math yma o bethau, wedyn plis byddwch yn amyneddgar efo ni pnawn yma. Um, o ran eich, eich, uh, o'ch safbwynt chi, Iwan, Os ydych chi'n colli cysylltiad yn, yn ystod uh, y sesiwn pnawn yma, dydwch bod eich sgrin chi'n hewi neu rhywbeth felly, jyst ceiwch y Teams i lawr a gorwch o eto, cliciwch ar y link a mi wneith hwnnw wedyn helpu chi i ail ymuno hefo uh, y sesiwn. Mi allwch chi wedyn sgrolio nôl i lle bynnag o'ch chi orffan, so mae, mae bosib i chi reweindio os ydych chi eisiau gwrando rhywbeth eto yn ystod y pnawn, allwch chi riweindio i lle bynnag ydych chi isio, um, isio ail, ail gydio ni. Um, wedyn y sesiwn byw, yr holl reswm ni'n gwneud hyn yn fyw ydy fel bod chi'n cael gofyn cwestiynau. So mae gennym ni Osian y Sian yn eistedd yma hefo ni yn y cefndir heddiw, a maen nhw'n mynd i fod yn ateb, uh, neu tri o gorau i ateb eich cwestiynau chi. So mi allwch chi yrru cwestiwn drwy glicio ar yr adran Q&A, ac i ddod o hyd i hwnnw, ydych chi angen edrych ar ochr dde eich sgrin, a mi wnewch chi weld swigan siarad, a mae yna um, ofynod yng nghanol swigan siarad yna. Felly, os wnewch chi glicio ar hwnnw, mi gewch chi gyfle wedyn i yrru cwestiwn um, i mewn. A fel dwi'n dweud, os am Sian, uh, mynd i fod yn nid i gorau i ateb eich cwestiynau chi yn ystod y pnawn. Uh, mi fyddai'n cyflwyno chydig i chi heddiw, mi fydd uh, yng nghydweithiwr i Howell, lot yn chi'n abo Howell yn barod, bydd Howell hefyd yn cyflwyno ambell i beth. Wedyn, mae croeso chi ar y cwestiwn am un o'r cyflwyniadau, um, neu mae croeso chi yr y cwestiwn cyffredinol uh, yn ymwneud efo hwb. So'r ffocws prawn yma ydy hwb. Uh, lot o'n chi'n gyfarwydd efo hwb, ydych chi'n defnyddio hwn er, rheolaidd iawn o'n dwi'n siŵr yn ystod y cyfnod yma o, o ddysgu o bell. A beth da ni eisiau gwneud prawn yma, jyst rhoi trasolwg cyflym i chi o bob dim sydd ar gael, Yym ella bod chi'n gwybod am lot o'r o o'r tools yn barod, ond ella bod ambell i beth newydd yna i chi fynd i chwilio yym ymhellach. So yn ystod y sesiwn mi fyddwn ni yn rhannu adnodd efo chi. Fydd yr adnodd yma'n cynnig lot o gefnogaeth pellach i chi. So dudwch am y Hywel, mi siarad am Flipgrid efo chi er enghraifft pnawn 'ma. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am Flipgrid, yy mi fydd 'na links yn y ddogfen da ni'n mynd i rannu hefo chi yym er mwyn i chi gael dod o hyd i mwy o fideos, i fwy o ddeunydd dysgu proffesiynol ar-lein. Mae jyst yn tynnu'r pwysau oddi arnoch chi lle bod chi'n gorau uh, gwneud lot o nodiadau yn ystod y sesiwn pro yma. So fydd y ddogfen yn cael ei rhannu drwy'r adran Q&A. So dwi'n siŵr bod Howell wrthi yn y cefndir rwan yn rhannu y link yma uh, hefo chi. I gychwyn pnawn yma, mae gennym ni uh, westau arbennig. Mae gennym ni Pete Thomas yma. Mae Pete yn aelod o dîm Hwb yn gweithio uh, lawr uh, yn Ne Cymru. Mae Pete fod yn rhan o'r tîm Hwb ers i Hwb gael ei ffurfio. So mae o'n dweud ychydig o gefndir i ni pnawn yma uh, ynglyn â beth di hanes Hwb, beth di stori tu ôl yr holl beth, beth di'r egwyddorion ag ati. Yy mae Pete yn dysgu Cymraeg, felly mae mwyafrif y gyflwyniad yn mynd i fod yn Saesneg, ond dwi'n siŵr wnaeth o roi rhyw bwt bach yn Gymraeg yn ei gychwyn. Felly, thank you Pete, over to you.
Pnawn da, helo, helo. Um, diolch yn fawr, Gwion. Uh, yes, Peter Thomas ydw i, um, aelod o'r dîm hwb yn Lywodraeth Cymru. Uh, dwi wrth fy modd i fod yma. Diolch yn fawr iawn i'r um, dîm um,

Uh, da ni wedi cael ambell i gwestiwn hyd yn hyn, wedyn plis cadwch y cwestiwn yma i ddod. Fe Pete efo ni am ryw 5 munud bach um, eto, a mi ddod eistedd yn y cefndir yn ateb unrhyw gwestiwn sy'n gynnwch chi'n ymwneud hefo, hefo hwb yn gyffredinol. Um, am weddill y sesiwn rwan, beth da ni wedi gwneud ydy edrych ar yr gwahanol offer a'r gwasanaethau sydd ar gael i chi wan drwy hwb. Yn amlwg mewn uh, chydig llai na awr, allan ni ddim mynd drwy uh, lot o fanylder. Ond beth da ni'n mynd i wneud? Jyst rhoi trasolwg sydyn o bob dim, hefo'r gobaith wedyn bod chi'n mynd i weld wbath newydd, wbath allwch chi fynd o yma heddiw i edrych uh, mhellach i mewn iddo fo. Dwi newydd rannu'r link eto yn yr adran chat, yn yr adran Q&A, sy'n chi edrych. Dyma link yr adrodd unwaith eto. Sy'n chi glicio ar y link yna, nid hwnna mynd chi drwad i'r adnodd. Roedd Pete sôn am webinars, uh, mae manylion y webinars hefyd ar yr adnodd yma, mae yna uh, ma, ma fanylion yna ar sut ydych chi'n dod o hyd um, ac sut, sut allwch chi wylio y webinars sydd wedi bod ar y gwahanol uh, wasanaethau, sut allwch chi wylio hynny yn ôl. Reit, dwi'n mynd i fynd drosodd wan at um, Hywel. Sori, mae gennym ni un cwestiwn wedi cyrraedd yma gan Sharon Edwards yn, yn dweud bod yr ysgol wedi bod yn gytraffarth yn ystod cyfnod y profyn cenedlaethol, sgrin yn rhewi ac ati. Um, da ni'n gobeithio wan, Sharon, bod hwn yn mynd i fod yn broblem yn y dyfodol. Fel ydodd Pete, mae'n ôl dipyn o bres yn cael ei ddisoddi, eitha dipyn o bres yn cael ei ddisoddi. Mae'n 50 miliwn wedi cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol dwytha er mwyn gwella isadeiledd y ysgolion. Be dyn ni'n golygu fe isadeiledd ydy cysylltiad band eang yr ysgol um, a mae uh, yr ysgol yn mynd i fod yn derbyn mwy o offer gan yr awdurdod lleol. Wedyn, be, be, be sy'n mynd i fod yn digwydd gobeithio ydy bod cyswllt band eang ysgolion yn mynd i wella, mynd i gynyddu, sy'n golygu bod ni'n mynd i fod llai a llai o, o drafferthion o ran y sgrin yr hewi ag ati. Yn amlwg, defisiadau newydd, maen nhw'n mynd i weithio'n gyflymach, so da ni'n gobeithio fydd y problemau yma jyst yn bethau um, rhywbeth o teething issues yn ystod y blynyddoedd cyntaf, a dyn ni'n gobeithio bydd hyn yn mynd broblemau dros y blynyddoedd nesaf. Diolch Sharon am y cwestiwn. Unrhyw un arall o cwestiwn, plis gyrwch yn awn, a na ni drio ateb un yn ystod y sesiwn pro yma. Dwi'n dweud chi drosodd i Howell, um, mae Howell yn mynd i gychwyn drwy siarad am Office 365 pro yma. Diolch Howell.
Diolch yn fawr iawn, Gwion. A diolch i Pete, a gobeithio fod pawb yn iawn. Felly, ia, da ni'n mynd i edrych ar chydig o offer sydd ar gael ar hwb. Ond er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid mewn gofnodi hwb gyntaf. Felly, yn gyntaf, so ni'n pwyso'r dewislen yn fan hyn. Dim ond y naw peth yna sydd ar gael. Felly, yn syth wrth mewn gofnodi, mae yna fwy o bethau yn dod yn rhan ohono fo, lle. Just aros yn fan hyn rwan. Dyn ni'n clicio'r ddewislen tro yma, a wedyn gywch chi lot mwy o bethau. Felly, peth cyntaf nhw'n i edrych ar fo di Office 365. Dwi am mynd fewn i hwnna. Clicio fan hyn. A wedyn dwi'n cael gweld yr holl feddalwedd sy'n ar gael drwy Office 365. Felly, yn fan hyn, mae pawb yn gyfarwydd efo hwn, dwi'n siŵr. Um, Outlook, sef eich um, e-byst chi. OneDrive ydy lle ydych chi'n gallu storio uh, gwaith neu dogfennau, felly mae, mae hwnna'n unlimited. Um, a ia, hwnna ydy'r co cwmwl. Ddim gennych chi'r Word, ydych chi'n gyfarwydd o Word, mae'n siŵr, Excel a PowerPoint. Ond mae rhai jyst cofio bod hein yn fersiwn uh, ar-lein o Microsoft uh, 365, Office 365. Um, ac yn fan hyn, mae posib lawr lwytho yr er fersiwn llawn ohono fo. Felly mae hwn, be mae hwnna'n neud ydy gosod Word, Excel a PowerPoint ar eich cyfrifiadur a mae yna fwy o um, nodweddion rydych chi ddefnyddio fanna, um, yn enwedig Excel. Um, Rach dim pethau fysa chi'n um, o reidrwydd eisiau cael access iddo fo, ond mae hwnna'n wrach yn, yn, yn ateb rhai cwestiynau lle pam bod chi'n gweld rhai pethau. Dyma gennych chi OneNote, sef uh, ffordd hawdd o gadw uh, nodiadau. Uh, lot o bobl yn defnyddio Teams erbyn hyn, fatha dyn ni'n defnyddio heddiw. Class Notebook fel OneNote ar gyfer y ddosbarth. Sway yn um, ffordd o greu adroddiadau neu cyflwyniadau sydd yn interactif, Uh, Microsoft Forms, ffordd o greu holiaduron a cael atebion yn ôl, neu cwiz os ydych chi eisiau plant, a fel mae Pete newydd sôn wan, a Microsoft Stream, felly dyma fersiwn fatha YouTube, um, uh, Microsoft o YouTube mewn ffordd, felly dyma lle mae'r gweminarau yn cael eu cadw uh, os wedi cael ei defnyddio ar hwb. Reit, felly dwi'n mynd i ddod allan o hwn wan, a beth sy'n diddorol ydy be mae Microsoft wedi gwneud? Mae Microsoft wedi prynu um, Flipgrid hefyd. Felly yn rhan, uh, yn ogystal Office 365, mae Microsoft yn, yn ei gynnig, mae, mae, mae Flipgrid hefyd. Felly os yw'n i glicio'r Flipgrid wan, ydych chi wedyn yn dod at dudalen tebyg i hon. Mae'n bwysig yn fan hyn cofio pa un o, un o hyn ydych chi'n ddefnyddio gyntaf. Felly os ydych chi'n defnyddio Microsoft y tro cyntaf, mae'n bwysig defnyddio Microsoft bob tro wedyn, achos beth mae'n neud, mae'n creu dau gyfrif gwahanol. Um, just cofiwch um, i ble ydych chi'n mynd, oce? Okay? Felly dwi'n mynd i ddefnyddio yr un Google, gael gweld yn hyn. Wedyn mae'n gofyn i chi fewn gofnodi eto. A wedyn mae'n dod â chi at sgrin tebyg i hon. Dyma ni. Felly, mae y iaith mae Flipgrid yn defnyddio ydy grid, fel ydych chi'n gweld fan hyn, gennau naw grid, felly be mae'n hyn olygu ydy bod gennau naw dosbarth mewn ffordd, oce? Okay? Um, a wedyn, yn syml, os dwi eisiau creu dosbarth newydd, dwi'n mynd i add new grid. fan hyn. Ac os na i wneud un sydyn rwan, mynd â chi drwy bethau fel hyn. Ond mae yna fideos ar-lein sy'n danos sut i wneud hyn. A mae yna fideos yn rhan o'r link dyn ni wedi yrru chi yn, yn mynd i fwy o fanylder o hynny lle. Lly'r gred chi ddech dosbarthiadau chi, a wedyn sy'n ni'n edrych ar yr un yma wan, ar y dosbarth gweithdy digidol yma, yn fan hyn, mae gennau bimp fideo yn rhan o hwn yn fan hyn, oce? Okay? Felly, so ni'n mynd mewn i fa yma, a mae gen i un topic. So dyna'r iaith arall ydych chi eisiau gofio ydy y topic ydy'ch tasgau chi. Felly o fewn y dosbarth yma mae gen i un tasg a mae yna bimp fideo wedi dod nôl atai. Okay? Fe i fewn i fan hyn. A'r dasg o'n i wedi osod oedd diwrnod mabel gampau. Okay? Yn amlwg rwan, fe fydden ni'n cael diwrnod mabel gampau. Felly ni wedi gofyn wrth um, bobl creu um, rhyw fideo nhw'n hunain yn rhedeg a gyrru fo'n ôl. Lle ffordd o greu topic ar ôl mynd fewn i'r dosbarth ydy add new topic. Fi clicio ar hwn, a wedyn mae'n mynd â chi drwy bethau yn fan hyn rwan. Ok, felly, nhw'n i'n gwneud un rhyw fath yn union yn gwneud mabel gampau. Jyst er mwyn i chi gael gweld. Um, felly, be ydy Flipgrid? Ydy ffordd i'r athro um, recordio fideo yn y fo ei hun, neu hi, yn, yn cyflwyno'r dasg ac yn dweud, helo blant, um, yn y blaen, be dwi eisiau chi wneud tro yma? Ydy dwi eisiau chi fynd i wneud tasg mabel gampau? Um, a postio fideo yn ôl i fi os gwelwch yn dda. Okay? Felly, ydych chi roi chydig bach mwy o, o fanylion y fan hyn. Um, ond na i jyst roi adla fel em rwan. A scrollio lawr, jyst er mwyn danos pethau i chi, o ran um, recording time, ydych chi newid yr amser yma. Felly mae'r plant yn, ar hyn o bryd yn cael 2 funud, ydych chi newid o i ddeg neu 15 eiliad, dibynnu ar y cwestiwn. Os ydych chi eisiau ateb sydyn, ydych chi'n yn gyfyngu, gyfyngu o'i bymtheg eiliad, felly dwi'n hapus efo dwy funud. Felly, wedyn, mae hwn yn bwysig ofnadwy, ofnadwy, oce? Okay? Felly, hwn ydy'r video moderation. I fi, mae o yn default ar hyn o bryd uh, ymlaen. I chi, pam sy'ch chi'n neud un newydd, mae'n mynd i ddod ffwr, ond mae'n bwysig bod chi'n rhoi ymlaen oherwydd be mae hyn yn olygu, bod chi'n gallu gweld fideos mae plant wedi rannu efo chi gyntaf er mwyn deud bod nhw'n ok er mwyn i blant eraill gael gweld nhw. Felly, os ydych chi wedi cael uh, fideo gen rhywun a bod o'n anweddus neu bod yna regi neu beth yna fo, os ydych chi wedyn yn cael gweld y fideo yna gyntaf cyn i yrru allan yn live i'r plant eraill. Felly. Dyn fan hyn, mae gennych chi uh, bethau sydd yn helpu chi. Uh, dwch chi ddefnyddio um, YouTube er mwyn sbarduno'r gwaith. Dwch chi ffeindio i clip ar YouTube er mwyn rhoi dim, dwi'n gweld uh, fideo Usain Bolt yn hyder 100 metr, fel bod hwnna'n sbardun i'r plant. Neu'r opsiwn mae rhan fwy o bobl yn defnyddio ydy record y fideo fan hyn. So os na i'n glicio'r hwn, mae o'n agor y sgrin yma, A mae'n agor opsiynau i chi fan hyn o uh, bethau fedrwch chi wneud, oce? Okay? Mae yna fideo yn rhan o'r ddogfen sy'n danos chi um, be mae'r holl bethau i wneud ar hyd y gwylod fan hyn, a hwn fan hyn. Felly, ewch i edrych ar y fideos er mwyn i chi gael gwybod mwy fanylion. Dyn, gwybod fan hyn, ydych chi'n mynd trwy'r prompt, ydych chi be i wneud, a wedyn ar y diwedd, ydych chi'n postio y fideo, ydych chi'n cael cod arno. Wneud y fideo ddanos i chi. Ok. Um, a wedyn mae'n yna more options yn fan hyn rwan. Felly sy'n ni'n dod lawr, mae'n ddech chi roi topic tip i'r plant, mae'n ddech chi roi attachment os oes gennych chi ddogfen ddech chi eisiau'r plant weld fel rhan o'r uh, gwaith, mae'n nhw, ddech chi roi do fanna fel PDF um, er mwyn y weld neu unrhyw fath o ddogfen ar hyd, ddech chi'n gweld hyn ar clips YouTube ac yn y blaen. Um, ar hyn o bryd mae'r topic yn actif. Be mae hynny'n olygu ydy bod yr Unwaith ydych chi wedi gosod y topic, mae'r plant neu'r rhieni'n gallu gweld y topic a maen nhw'n gallu postio fideo hefyd. Ond gan bod yr video moderation ymlaen, mae rhaid i fi edrych ar y fideo gyntaf cyn bod neb arall yn gallu weld o. Frozen ydy bod y rhieni a'r plant yn gallu gweld yr topic ond bod nhw'n methu ymateb drwy fideo a mae hyd yn wrth gwrs yn cuddio fo ar gyfer y plant a'r rhieni. Mae'n ei launch a free state yn fan hyn. Mae'n gofyn i chi fan hyn os ydych chi eisiau ychwanegu peth lyn. Dwi wedi troi view count a likes i ffwrdd achos dwi'n eisiau i'r plant feddwl bod nhw mewn rhyw fath o gystadleuaeth lle maen nhw'n cael uh, hyn a hyn o likes a felly. A hefyd hwn dyn fysa posib, uh, neu mae eisiau trafod o'r fel ysgol, os ydych chi'n troi hwn ymlaen, neu ddim, ar hyn o bryd mae y ffwrdd gen i, felly be mae hynny yn olygu ydy mae plentyn wedi postio fideo yn ôl i chi, yn danos beth maen nhw'n gwneud, um, A wedyn mae hwn, os di hwn ymlaen, bysa um, student arall yn gallu ymateb i'r fideo yna. Um, wrach, yn y cyfnod yma, gan bod y plant yn mynd i gweld ei gilydd ers gyfnod hir, fysa fo'n neis wrach bod y plant yn gallu cael rhyw uh, drafodaeth um, hefo'i gilydd. Ond wrth gwrs, gan bod yr moderating ymlaen, os ydy rhywun yn uh, replio i rhywun uh, drwy Flipgrid, mae rhaid i'r athro OK o'r fideo yn y gyntaf cyn bod y plentyn yn weld o. Ok, so feedback mae'n ein, ni adol basic, a wedyn, ni beth ni'n ei i create topic. Be mae'n gwneud wedyn, mae'n creu cod i chi. Dyma posib rhannu'r cod ar Teams neu Classroom, neu jyst i gopio fo a rhoi do ar Class Dojo neu CISO, mae'n dibynnu beth ydych chi'n ddefnyddio, a wedyn mae'r plant yn cael um, ymateb i'r fideo. Mae yna lot mwy o bethau, um, lot, lot mwy o fanylion am hyn ar yr ddogfen dwi wedi rannu. Mae'n just dangos yn sydyn yma'n sut mae'n edrych fel athro, okay? um, neu fel plentyn gyntaf. So ni'n mynd i gred, sa i fewn yn ôl i fyma. Dwi wedi creu topic a i fynd i weld, os ni'n pwysau'r fyw yn fan hyn, dyn ni'n gallu gweld fyw as a students, felly dyma sut fysa plentyn yn gweld y dasg. Felly dwi wedi gosod fideo. Mae'n gofyn mi logio mewn i fan hyn. Okay, felly, dyma sut fysa plentyn yn ei weld o. Mi fysa nhw'n gweld hwn, mi fysa nhw'n gweld y fideo dwi wedi greu am ddiwrnod fab y gampau, os oes ni wedi rhoi manylion y fanna, fysa nhw'n fanylion. Felly, beth mae'n gwneud i pwyso hwn, gael gweld fideo o beth o'r cyflwyniad, a wedyn lawr y fan hyn, maen nhw yn mynd i'r plus, a maen nhw'n gweld bod o'n moderated, a wedyn maen nhw'n cael prompt wedyn i fynd trwy'r fideo a creu fideo eu hunain. A wedyn maen nhw'n jyst yn postio fel ymatebiad iddo fo. Reit, um, felly, dyna sy'n ymlaen edrych i blentyn, i athro pan mae'r pethau'n dod i mewn. Dych chi'n clicio ar hwn, a wedyn yma dwi'n gweld bod yna bimp ymateb wedi bod gan um, unigolion. Ar hyn o bryd mae'n hidden. Okay? Unwaith ydych chi'n troi hwnna i active, um, mae'r holl blant yn gallu gweld yr un fideo yna. Okay? Felly, os ydych chi'n hapus o'r fideo, jyst cadwch o'n hidden, a wedyn ydych chi'n gallu cysylltu fo'r unigolion. Okay, i fynd i weld fideos, ydych chi'n clicio arno, ydych chi'n clicio ar un o'n hyn. A chi'n gweld y mateb unig, unig, unig, uh, unigol. A yn fanna, ydych chi'n gweld bod fi wedi rhoi feedback. Ond os ydych chi'n mynd i un arall, ydych chi'n mynd i fyma lle dwi ddim wedi rhoi feedback i Fion, Gweld enw Ffion yn fanna, a wedyn yn fan hyn, fedrwch chi roi feedback yn ôl union rhyw fath, so os ydych chi'n clicio ar y bwtwm feedback, mae'n mynd â chi i'r dudalen yma eto, ydych chi roi fideo yn ôl i ymateb i be mae Ffion wedi wneud, a dim ond Ffion fydd yn gallu gweld hwnna. Ac yn fan hyn, mae'n y le i roi comments hefyd, dim ond Ffion fydd yn gallu gweld o. Dyma lle mae'n dechrau mynd bach yn uh, mae eisiau bod yn wyliadwrus ydy, os ydych chi'n cadw i'r darn yma, dim ond ffion fydd yn weld o, Ond os ydych chi'n cychwyn rhoi reply yn fan hyn, yr un ffordd, mi fysa'r plant i gyd yn ei weld o wedyn. Oce. Okay. Um, felly, na i roi hwnna i ffwrdd, a wedyn fi'n meddwl bod fi'n barod rwan i fynd yn ôl at Gwion, os di Gwion yn barod. Do, diolch yn fawr, diolch yn fawr iawn. Diolch i ti. Um, felly mae Hywel yn ddangos Flipgrid i chi, lot o stwff andros o dda allwch chi'n neud yn defnyddio Flipgrid. Dwi'n siŵr bod lot yn chi wedi ddefnyddio fo'n barod. Mae werth nodi bod app ar gael, dwi'n cofio sut Hywel ddweud yn y fideo, mae app ar gael, uh, allwch chi roed yr app ar ffôn o symudol, allwch chi roed yr app ar um, ar iPad neu rhyw fath o dabled. Felly os nad os gan eich disgyblion chi, os nad bod gynnyn nhw gyfrifiaduron adra, mae bosib iddyn nhw dal fod yn defnyddio uh, Flipgrid yn ystod, yn ystod y cyfnod yma a dros uh, y misoedd nesaf. Unrhyw gwestiwn am Flipgrid, plis gyrwch nhw mewn i'r Q&A. Mae'n ambell gwestiwn wedi cyrraedd yn ystod y sesiwn o hyn wedi cael ei atab. Um, da ni'n mynd i fynd ymlaen o'n edrych ar Google for Education. hwn yn cael ei alw lot o bethau. Gallu bod yn Google for Education, G Suite, um, illa bod chi wedi dod o draws sawl enw, uh, ond mae'n cyfeirio at yr un peth. Lle dwi eisiau mynd i rannu'r sgrin efo chi'n sydyn. Iawn, mi ddylswch chi allu gweld yn sgrin i wan. Mae Google, fel oedd Pete yn sôn ar gychwyn y sesiwn, mae Google bellach ers rhyw ddyn o mis, ella dwy flynedd, mae o'n rhan o um, hwb. Ella bod o'ch ysgol chi wedi bod yn defnyddio G Suite yn drwy gyfrifon gwahanol, er enghraifft gsuite.cymru neu at ysgol y graig.co.uk, be bynnag di enwch ysgol chi. Mae bosib i chi wneud y symud yna drosodd at hwb, fel o Pete yn dweud, fel bod chi'n gallu defnyddio yr un enw defnyddiwr a'r un cyfrinair ar gyfer um, camonediad at bob dim. Fel ydych chi'n gweld, ydych chi'n gyd yn gweithio efo plant, ydych chi'n gyd yn gwybod mae'n anodd weithiau blant gofio i passwords, mae'n gwneud password ar gyfer TT Rockstars, password ar gyfer G Suite, password ar gyfer Hub ac yn y blaen. Ond mae yna gyfle yna i chi wan i uh, dorri hynny lawr i un cyfrinair, bod yr un cyfrinair yna wedyn yn gweithio ar gyfer bob dim. Felly, wnaethoch chi ar Hub, Yym dach chi angen mewn cofnodi. Ac unwaith dach chi wedi mewn gofnodi, mi wnewch chi weld opsiwn Google for Education yn ymddangos i'w hanner ffordd lawr o'ch tudalen chi. So ar ôl chi glicio ar Google for Education, mi wnaeth hwnna fynd â chi wedyn drwodd at uh, dudalen yma, sef Google Classroom. Lot o'n chi dwi'n siŵr wedi defnyddio Google Classroom yn y gorffennol. Os di Google Classroom yn hollol newydd i chi, dyma os liciwch chi ydy'r ydy hwb neu'r canolbwynt i'r G Suite. So dyma lle mae yr hyd yn digwydd um, o safbwynt rhannu gwaith a derbyn gwaith yn ôl gan, gan eich disgyblion. Mae o'n bendant yn hwyluso dipyn golew o, o waith yn yr ystyr ffordd ydych chi yn um, gallu gosod tasg, a mae'n andros o ddefnyddiol yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Mae'n golygu bod y gwaith yma'n gallu parhau um, er bod y plant ddim, ddim yn eistedd o'ch blaen chi yn y dosbarth. Felly, y darn cyntaf dwi'n tynnu'ch sylw chi ato fo, di er grid yma o naw sgwar. Mae Google yn cyfeirio at hwn um, efo'r enw waffle, dwi'n licio'r gair yna, felly dwi'n mynd i alw fo'n grid uh, pro yma. Wrth glicio ar y grid yma, dyma'ch dewislen chi mewn ffordd, hwn di'r menyw, dyma lle ydych chi'n dewis pa ran o Google for Education, neu pa ran o'r, pa ran o'r G Suite ydych chi eisiau uh, mynd ati. Felly mae gennau nifer opsiynau. Google Drive, hwnnw ydy uh, y co cwmwl. Be sy'n werth i nodi fan hyn, wan, os ydych chi dal yn defnyddio um, co bach, uh, neu memory stick, neu rhyw fath o, o, o, o um, go symudol, mae hwn wan yn opsiwn gwirioneddol i chi ystyried. Google Drive yn cynnig um, unlimited uh, storage i chi, so does ddim, does ddim cap ar faint o stwff allwch chi storio yma. Mae'r ffaith bod o'r Google, uh, dy ddim yn ei llawer o wahaniaeth, mi allwch chi storio eich dogfennau Word, allwch chi storio eich PowerPoint, eich gwaith publisher ag ati, so ddim cyfyngiad ar y math o ffeil, y math o folder allwch chi storio yma. So mae hwnna'n rhywbeth i'ch edrych arno fo. Bendant yn hwyluso'r ffordd ydych chi'n gallu cael mynediad at eich gwaith uh, mi allwch chi gael access i hwn drwy unrhyw gyfrifiadur, cyn felly bod gennych chi uh, fynediad i'r we. Allwch chi gael mynediad iddo fo drwy ffôn symudol, drwy dabled, unrhyw ddyfais mewn ffordd sy'n cysylltu um, i'r we. Google Classroom, da ni'n dod yn ôl at hwn mewn munud. Mae gennym ni wan y tri yma, Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Be di hein? Ydy'r fersiwn Google Docs, ydy'r fersiwn Google o Word. Sheet ydy fersiwn Google o Excel, so rhaglen teunlen, a mae gennym ni slide sef fersiwn Google o, um, o PowerPoint. So, fersiwn ar-lein ydy hein, maen nhw mymryn yn wahanol i rhaid ydych chi wedi arfer ar y cyfrifiaduron, ond mi allwch chi wneud yn sicr o, o safbwynt ysgol gynradd, mi allwch chi wneud mwyafrif o beth ydych chi angen wneud ar y tri peth yma. So mae'n opsiwn yna i chi gan ymlaen i ddefnyddio, beth ydych chi'n defnyddio wan, neu edrych ar Google Docs, Google Sheet a Google Slide i weld um, os oes yna fodd i chi ella gyfuno gwahanol, gwahanol raglenni yn fanna. So i sgrolo lawr i fymryn rhan, mae gennym ni Google Sites. A Google Sites yn ni'n dweud, di'n hoff raglen ni o fewn y G Suite. Google Site, fel mae'r enw yn awgrymu, galluogi chi greu safle we, so creu website. Dydy hwn ddim yn safle we fysa chi yn argraffu ac yn ysticio mewn llyfr. Mae hwn yn safle we, os da chi'n dymuno iddo fe fod, mi allwch chi ryddhau hwn yn eiddo ar gael i bawb yn y byd i weld o. Neu mi allwch chi gadw fo'n lleol, allwch chi gyfyngu hwnnw wedyn fel bod o ar gael i bawb yng Nghymru o ran defnyddwyr hwb ac ati. Wedyn, mae creu safle we, os ydych chi'n mynd yn ôl rhyw chydig o flynyddoedd, oedd yn golygu bod rhaid i chi fod yn arbenigwr mewn codio ac yn gallu defnyddio iaith codio HTML er mwyn adeiladu'r safle we. Erbyn rwan, beth sy'n ddeis i weld yn fan hyn ydy mae creu Google Sites, yn creu safle we ar Google Sites, bron o bod yr un mor hawdd a ydy creu, do, uh, creu cyflwyniad ar PowerPoint. Felly os allwch chi greu cyflwyniad ar PowerPoint yn defnyddio lluniau ac yn defnyddio testyn, um, os ni yn dweud, dweud chi edrych ar Google Sites, mae'n bendant yn rhywbeth felly allwch chi fod yn, yn, yn chwarae gwmpas efo fo. Ffordd gwych allai ddod â cyd-destynau bywyd go iawn i'r dosbarth, yn hytrach a bod ni'n creu llyfryn gwybodaeth am rhywbeth, wel be am ella edrych ar greu safle we uh, fel ffordd amgen o, o wneud rhywbeth. Gynno ni hwn yn canol Google Meet, debyg iawn i be da chi wedi bod yn wneud hefo'ch staff dros uh, yr wythnosau misoedd dwytha, os da chi wedi bod yn defnyddio Teams ar gyfer cynnal galwadau fideo, oedd yn yr un ffordd mi allwch chi ddefnyddio Google Meet i fod yn cynnal galwadau fideo. Werth nodi, di hwn ond ar gael um, i athrawon ac i staff yr ysgol, dydy ddim ar gael i blant fod, fod yn ei ddefnyddio. So mae yna i chi fod yn cydweithio hefo e, eich cydweithwyr. Felly, os, os na i sgrolio lawr, ydych chi'n gweld mae'r rhestr yma'n dal a dal i fynd. Gan ddim amser i fynd drwy bob dim. Prif bethau fan hyn, Google Forms, um, siŵr bod lot o'n chi wedi bod yn defnyddio, neu wedi defnyddio Google Forms rhyw dro yn ei gilydd. Be mae hynna'n golygu ydy ffordd i chi allu creu uh, holiadur ar-lein. Os ydych chi eisiau creu arolwg, efallai i weld beth i barn y dosbarth ar rhywbeth, mae Google Forms yn le da i fynd i greu uh, yr arolwg yna. Neu yym mi allwch chi ddefnyddio hwn gam ymhellach, allwch chi agor hwn allan fel bod unrhyw berson yn gallu cael mynediad iddo fo. Hynna'n ffordd da os ydych chi eisiau casglu barn rhieni am bethau. Er enghraifft, yn y cyfnod yma lle dyn ni'n trio gweld pwy di'r plant, mae'r ma, ma pa rieni sydd ddim bred i gyrru plant yn ôl, efallai fysa Google Forms yn ffordd o hwyluso yr sgwrs yna rhwng yr ysgol a'r rhieni, gasglu gwybodaeth. A beth sydd dda efo Google Forms ydy mae'n dadansoddi'r wybodaeth i chi hefyd, mae'n cyflwyno fo ar ffurf graff ni ddim yn cyflwyno fo'r ffurf tabl i chi wedi ddadansoddi um, yn hytrach na bod chi'n gorfod mynd drwy 100, 200, 300 o ddarn o papur yn mwyn dadansoddi'r data. Felly, os ydych chi heb ddefnyddio Google Forms, mae hwnna'n rhywbeth yn bendant yn cyfeirio chi ato fo er mwyn gweld sut mae hwnna'n gallu hwyluso. Be, un beth arall sy'n werth ei nodi fan hyn, mi allwch chi greu Yym tasgau ar hwn. A be dwi'n olygu efo hyn ydy profion neu rhyw fath o cwis ar gyfer eich disgyblion. A beth sy'n dda efo hein ydy mae hein yn bethau allu marcio hunan. Er enghraifft, os dwi'n defnyddio hwn ar gyfer mathematic pen, neu os dwi yn edrych ar liosi hir efo nosbarth, mi ysdyn ni'n gallu gosod y, yn hytrach na gyrru taflen waith adra, mi ysdyn ni'n gallu gosod y cwestiynau ar Google Forms. Plant dal yn gorfod gwneud y gwaith cyfrifo ar damaid y bapur neu yn eu llyfrau neu be bynnag maen nhw'n ddefnyddio. Mae Google Forms wedyn, os da chi wedi gosod hwn yn iawn, mi allwch chi gael Google Forms i farcio'r gwaith ac i roed y marc yna'n fyw wedyn i'r disgybl unwaith maen nhw'n gorffan yn hytrach a bod chi'n gorau wedyn wneud amser i fynd yn ôl i edrych ar y gwaith. So hwnna'n bendant yn top tip i chi, cerwch chi edrych ar Google Forms. Iawn, i ddod yn ôl at Google Classroom ŵan. Um, os ydych chi rioed wedi defnyddio Google Classroom, mi fydd y dudalen yma'n wag. Fel ydych chi'n gweld, mae gen i ddipyn o ddosbarthiadau dwi'n uh, yn rhan ohonyn nhw'n barod. O safbwynt disgybl, does o ddim cyfyngiad ar faint o ddosbarthiadau dwi'n gallu bod yn rhan ohonyn nhw. So mi allai gael dosbarth ar gyfer blwyddyn 3. Pan dwi'n mynd fyny blwyddyn 4, mi allai gael dosbarth gwahanol ar gyfer blwyddyn 4. Neu ella bod fi mewn grŵp targedu mathemateg, mi allai gael dosbarth arbennig ar gyfer y grŵp targedu yna. Ella bod fi'n aelod o yy dim pêl-droed yr ysgol, wrach bod y Google Classroom wedi osod ar gyfer tîm pêl-droed yr ysgol. Felly does ddim cyfyngiad yn yr ystyr yna. Yr un fath efo thrawon, fel athrawon mi allai i fod yn berchen nifer fawr iawn o ddosbarthiadau. So mi allai gael dosbarth ar gyfer fy grŵp maths, allai gael dosbarth ar gyfer y nosbarth cyfa, mi allai gael dosbarth ar gyfer y clwb celf sy'n digwydd bob nos Fercher, mi allai fod yn aelod o, o sawl dosbarth. Felly wrth i fi sgrolio drwy'r dosbarthiadau wan, um, dwi'n di agor un o hyn i chi a gweld sut mae'n edrych. Cyn i fi wneud hyn, sori, dwi jyst yn di ddangos, mae hwn ar gael yn Gymraeg a dwi'n ddiolchgar iawn i Llywodraeth Cymru a Hwb a Pete a'r tîm am drefnu hyn ddigwydd. Yn amlwg, cynnyrch Saesneg oedd Google uh, Classroom yn reiddiol, ond mi allai newid ywan i fod yn Gymraeg. Ac i wneud hyn, ydych chi angen clicio ar eich blaen lythyren, so dwi'n di glicio'r G, ar y top ochr dde yn fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i ddewis manage your Google account. Er mwyn i fi mynd, fynd mewn i'r gosodiadau. Reit, sy'n dwi yn fan hyn, ar draws dop y dudalen, sa chi jyst yn teipio'r gair language. Rhaid sy'n llafu fo'n gywir, language, a ni. Yn eitha ffeindio language, data and personalisation i chi. Unwaith ydych chi wedi ffeindio hwn, mi allwch chi glicio Add another language, neu mi allwch chi glicio ar y bensel, a dwi'n di ddewis Cymraeg. So, teipio'r gair Cymraeg i mewn, mae'n dod o hyd yr iaith, a dwi'n clicio Select. Unwaith wedi gwneud hyn un waith, bydd hwn yn ymddangos yn Gymraeg wedyn um, bob tro. Dydy'r cyfeithi bob tro'n berffaith. Er enghraifft, wedi newid hwn i fod yn Google cyfrif ar y top, sydd ddim cweit yn swnio'n iawn. Ond mae o'n gwneud job uh, andros o dda fel arall. So sa'n nôl o'n i wedi dalen Google Classroom, dwi'n wedi rhoi refresh ar y dalen. A fydd hwn o'n llwytho Google Classroom yn Gymraeg i fi. Jyst yn disgwyl i hwn dynnu'r gwybodaeth drwad. Dyma ni. So, sef sgrol y lawr, ond yn ôl i'r dosbarth, ond eisiau ddangos o'ch chi. So, dwi'n mynd i mewn i hwn, grŵp cydweithio, dyma enw'r dosbarth. So, hwn yn gallu bod yn bebynnag, so, hwn yn gallu bod yn blwyddyn chwech, so, hwn yn gallu bod yn uh, clwb arlunio, so, hwn yn gallu bod yn grŵp mathemateg ac yn y blaen. Dwi wedi gael o'n grŵp cydweithio. Felly, dosbarth oedd hwn wedi osod ar gyfer uh, grŵp athrawon ar gwrs o fi ddiweddar. Ar draws top y dudalen, newch chi weld mae gennych chi gwahanol tabs. Da ni'n cychwyn, da chi wastad wedi lanio ar y ffrwd. Yr ffrwd ydy um, rhyw fath o drosolwg o'r holl weithgaredd sydd yn mynd ymlaen yn y dosbarth. So, hwnna'n gallu bod yn negas, dwi fel athro wedi rhannu efo'r dosbarth. So, mae hefyd yn gallu bod yn um, uh, yn dasg wedi osod fel athro ar gyfer y dysgwyr ac yn y blaen. Felly mae'r peth diweddara wastad yn ymddangos o dop y dudalen. Um, debyg iawn sut mae cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter, Instagram ac ati'n gweithio, mae'r peth diweddara yn dod ar y top. Mae hwn yn gweithio yn union yr un ffordd. So mi allai ddefnyddio hwn o'n i rannu cyhoeddiad yma nosbath. Gobeithio fod pawb yn cadw'n hapus ac yn y blaen, a mi allai yrru'r cyhoeddiad yn allan yn pawb wedyn yn, yn y nosbarth i mynd i gael y cyhoeddiad yna. Y prif dudalen ydych chi'n mynd fod yn defnyddio ar y Google Classroom di'r un canol yma, gwaith dosbarth. A dyma lle mae y gwaith rhannu yn digwydd, so dyma lle dwi'n gallu gosod tasgau yn osbarth, a dyma lle fyddwn ni mynd wedyn er mwyn gweld ymatebion y, y disgyblion. Felly mae'r botwm mawr yma ar y top, chi'n gweld y symbol plus, hwnna'r symbol byd eang bellach ar gyfer um, ychwanegu rhywbeth neu creu rhywbeth. A mae gen i ddewisiadau. Y prif beth ydych chi'n defnyddio sy'n ni'n tybio yn fan hyn fydd y botwm cyntaf sef aseiniad. Um, felly, dwi'n mynd i ofyn wrth y disgyblion y, y sgwennu dyddiadur. Dwi'n mynd i alw'r hwn dyddiadur lockdown. Cyfarwyddiadau, beth sy'n awgrymu bod chi'n gwneud yn fan hyn, yn bendant yn ystod y cyfnod yma um, o ddysgu o bell. Gyfle chi fama wan nodi eich meini prawf llwyddiant a unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol da chi eisiau i plant i'w dilyn wrth, wrth gwblhau y tasg. Darn yma yn y gwylod ond yr ychwanegu, be allai wneud yn fan hyn ydy, yn union fel sy'n ni'n gwneud mewn dosbarth, sy'n ni'n modelu beth di dyddiadur da i'r dysgwyr. Yn amlwg, dwi, dwi'n gallu eistedd i blino yn y wan a gwneud hynny. Felly, mae allai ddefnyddio'r botwm ychwanegu yma. Mae allai ddefnyddio ffeil o ddear yng nghyfrifiadur, so dyddiadur dwi wedi sgwennu o flaen llaw. Neu mi fysa fo'n gallu bod yn fideo ar YouTube o rywun yn egluro beth sy'n gwneud beth i nodweddion dyddiadur da. Neu mi fysa fo'n gallu bod yn wbath ar Google Drive, dwi wedi arbed ar yn Google Drive. Neu mi fysa fo'n gallu bod yn, yn ddolen yn mynd â fi drwodd at safle we um, sy'n allan mynd i fod yn helpu'r disgyblion yna i fod yn sgwennu dyddiadur o, o safon uwch. Felly mae bosib i fi fod delu disgwyliadau er bod fi ddim wedi eista o flaen y dysgwyr. A wedyn unwaith ti'n clicio ar y gair gosod, mae hwnna'n cael ei yrru. Un opsiwn ychwanegol ond, os da ni'n dechrau ystyried pethau fel gwahaniaethu dros y tymor hir, yn sicr mewn sefyllfa arferol mewn dosbarth, da chi eisiau gwahaniaethu'ch gwaith. Mi allai ddewis wan, yn hytrach o gyrru hwn allan i pob disgybl, be allai wneud ydy dewis ambell i ddisgybl o'r rhestr. Dyma ella'n grŵp mwy abl a thalentog i. Ella bod fi isio gyrru hwn allan ar gyfer y, y disgyblion ADE, neu mi allai yrru hwn allan i bawb yn y dosbarth. Mae'r ma hyblygrwydd yna ganddoch chi i wneud y penderfyniad. Um, a wedyn dwi'n clicio gosod, a mae hwnna wedyn yn cael ei yrru allan i'r dosbarth i gyd. So fel ydych chi'n gweld, dyma dyddiadur lockdown wedi cael ei gynnwys ar dop dudalen fan hyn. Be allwch chi wneud yn ychwanegol yn fama wan ydy, mi allwch chi fod yn... Um, mi allwch chi fod yn categoreiddio eich gwaith i creu rhyw fath o ffolderi o fewn hwn. Er enghraifft, Cymraeg. So mae holl dasgau Cymraeg yn cael ei storio mewn un lle, holl das, dasgau hanes yn cael ei storio hefo'i gilydd ac yn y blaen. Ac i wneud hyn, Dwi'n mynd yn ôl i'r botwm creu yma, a dwi'n mynd i greu pwnc. Felly, dydwch am bod ni'n gydefnyddio, dwi'n gosod tasg celf i'r plant yn ystod y cyfnod yma um, o ddysgu o bell. Felly, dwi'n mynd i greu ffolder celf drwy chwanegu'r pwnc. Felly, fydd unrhyw waith celf wan yn ymddangos o dan y gwaith, o dan yr enw celf yn fan hyn. So, mae'n helpu fi fel athro o'n i gadw trefn ar yr holl bethau. Achos os gynnwch chi un neu ddau o dymeidiau waith, dyma yn, dyma yn uh, lawer o broblem. Ond os gynnwch chi ddeg, deuddag, ugian, hanner cant dasga yma, wedyn mae'n gallu mynd chi bach yn ddryslwyd. So mae'n help wastad i osod yr, yr pynciau yna. Um, o safbwynt yr athro wan ta, dwi'n gweld wan, dwi wedi gosod hwn, tasg Saesneg, dair i model, uh, misodd yn ôl, dwi'n gallu clicio o safbwynt athro, a dwi'n gallu gweld yr aseiniad. Be dwi'n gallu gweld rwan ydy gwaith unigol bob disgybl. So yn hytrach na bod fi i gymharu fel sefyllfa ddosbarth, sy'n ni'n gorau mynd i um, i'r cwpwr llyfrau sy'n gorau dod o hyd i lyfr yr er chwech disgybl yma, sy'n wedyn yn gorau agor o'r llyfr, dod o hyd i'r tudalen a cywir yn y llyfr ag ati. Wel, y gymhariaeth yma'n hyn, allai wneud o drwy Google Classroom, jyst drwy glicio ar yr aseiniad, fydd yn dangos gwaith D. Hughes fi, fydd yn dangos gwaith H. Williams, jyst drwy glicio ar enw uh, y disgybl. So mae'n hwyluso'r ffordd da chi'n gallu cael mynediad at waith. Be sy'n werth i nodi hefyd, mi gewch chi fynediad i'r gwaith cyn iddyn nhw orffan. Er enghraifft o'n, dydwch bod eich disgyb- disgyblion chi'n gweithio ar sgwennu dyddiadur, wel mi allai fi mewn i gwaith di hiws pan mae wedi gorffan uh, paragraff cyntaf, mi allai ymyrryd wedyn, mi allai adael sylwadau ar y gwaith, mi allai adael awgrymiadau i helpu hi wella safon i gwaith, yn hytrach y bod yr asesu'n digwydd ar ôl y gwaith. So mi all, all gyda'r asesu'n afod yn rhywbeth um, parhaus, mi allai ar adborth da chi um, rhaid ar y gwaith, mae hwnna'n gallu bod yn broses parhaus yn hytrach na bod yn digwydd fel dwi'n dweud ar ddiwedd y wers. Um, o lot yn deutha fi, o, oh, Google Classroom fwy, fwy addas ar gyfer cyfnod llefel 2. Dydy hynna mae'n wir bob tro. Mae bosib i chi fod yn defnyddio hwn, a dwi wedi gweld dipyn o'r cyfnod sylfaen yn defnyddio Google Classroom. Un pwynt sy'n werth i rannu efo chi fan hyn ydy, dos i'n rhaid i'r gwaith sy'n cael ei rannu drwy Google Classroom fod yn waith digidol. A be dwi'n olygu fo hyn ydy, sa'n gallu bod yn sialens ffurfio llythrena yn y cyfnod sylfaen. So, sa'n gallu gofyn y dosbarth ffurfio llythrena drwy ddefnyddio stwff sy'n gynnyn nhw'n yn y cegin. So, sa'n gallu defnyddio cyllyll y ffyrc, sa'n gallu defnyddio reis, sa'n gallu defnyddio pasta, wbeth sy'n gynnyn nhw'n y cegin i ffurfio llythrena. Mae'r athro yn yr athrawes wedi gosod y dasg drwy Google Classroom. Wel, fel ymateb i'r dasg yna wedyn, yn hytrach na gwaith digidol, be fydd y disgybl yn wneud ydy defnyddio ffôn symudol mam neu dad neu defnyddio tabled sy'n y tŷ neu hyd yn oed mynd ar Chromebook neu ar gyfrifiadur a tynnu llun y gwaith yna wedyn. So felly ddefnyddio um, ffôn symudol, tynnu llun y gwaith, mynd ar app Google Classroom a wedyn mi allai yrru'r llun yna mewn. Um, felly, rhyw fath o myth ydy o'n ffordd bod hwn yn rhywbeth cyfnod llefel 2. Mae bosib ffeindio dipyn golew o ffyrdd i ddefnyddio hwn yn y cyfnod sylfaen. Um, a mae'n rhywbeth, fel dwi'n dweud, yr hyblygrwydd yna bod gynnwch chi uh, gallu dynnu lluniau o stwff a gyrru nhw mewn, hyd yn oed recordio fideo a gyrru'r fideo yna mewn fel ymateb i dasg. Mae hwn yn bosib hefyd. Um, felly, os ydych chi'n athrawon cyfnod sylfaen, fel dwi'n deud, mae hwn yn yn opsiwn i chi bendant uh, dros yr wythnosau, misoedd nesaf yma lle da ni angen bod yn rheoli gwaith um, wedyn rhwng yr ysgol a'r cartra. Plis yn y gwestiynau sydd gennych chi, dwi'n gobeithio bod uh, y tîm wrthi'n brysur yn y cefndiron yn ateb y cwestiynau. Um, Dwi mynd i adael Google Classroom yn fanna wan. Dwi'n mynd i jyst tynnu sylw chi'n sydyn at un nodwedd ychwanegol sy'n mewn ffordd yn rhan o Google, rhywbeth yr enw Screencastify. Um, a dwi'n mynd siŵr os ydych chi wedi clywed am Screencastify o blaen, ond y bendant mae hwn wedi traws newid y ffordd dwi'n gweithio dros y, yr wythnosau miso dwytha. A beth di Screencastify? Di ffordd chi allu recordio eich sgrin a hefyd recordio'ch llais yn, yn egluro beth ydych chi'n ei wneud. Er enghraifft, o'n, Mi alla i recordio yn hun yn defnyddio Google Classroom er mwyn dangos i chi sut mae'n ddefnyddio fo. Neu, yn, o gyd-destun athro neu thrawes o'n ta, mi alla i fod wedi sgwennu model o ddyddiadur a dwi'n gallu recordio'n sgrin a dwi'n gallu recordio'n llais i'n siarad dros hyn yn egluro be di'r nodweddion pwysica fewn y dyddiadur yma dwi wedi sgwennu. So, mi alla i fynd ar syniad yma o fodelu disgwyliadau, lle mynd efo gam ymhellach drwy ddefnyddio Screencastify. Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio fo gyda llaw yn yr, yn yr ddogfen neu yn yr adnodd da ni wedi rannu efo chi yn, yn y chat. Dwi'n siŵr wneud Howell ail yrru'r link yna i chi wan. Yr unig beth efo Screencastify, mae rai chi fod yn defnyddio porwr Google Chrome. Wnaeth o ddim gweithio fe unrhyw beth ond i bai am Google Chrome, oherwydd yn y pen draw, un o gynnyrch Google ydy Screencastify. Yr unig beth dwi'n gwneud, mae hwn gallu bod yn ar y deg pan dwi'n gwneud um, webinars fel hyn, So os yna'n glicio ar yr icon yma, mae'n edrych fatha rhyw fath o saeth pink, a mae yna gamera fideo yn y canol. Fel ni'n meddwl, we're having trouble loading your account info. Reit, dy hwn yn gweithio bob tro mewn, mewn gweminarau. Felly, be fes ni ddeud ydy, edrychwch ar yr adnodd, Yr unig beth sy'n angen ydy clicio ar yr eicon, mae'n fotwm mawr yn dweud record yna, os dwi'n clicio ar y botwm record, mae wedyn yn cyfri 3, 2, 1, a wedyn dwi'n recordio yn fideo, um, ac yn dilyn hynny wedyn, dwi'n gallu rhannu'r fideo yna drwy Google Classroom hefo, hefo fy nysgwyr. Sy'n rhaid i fi rannu drwy Google Classroom, mi allai gael link i'r fideo, a mi allai rannu hwnna wedyn drwy Um, mae lle rannu hwnna wedyn drwy e-bost, neu drwy CISO, neu drwy Class Dojo, neu be bynnag ydych chi'n ei ddefnyddio i ymgysylltu hefo, hefo dysgwyr. Lly dyna ni gyda i a, a Google am wan. So unrhyw gwestiwn, Howell, dwi angen i atab?

Oce, okay. reit, dwi'n wedi trio beth gwahanol tro yma. Dwi wedi recordio y fideo yma o flaen llaw ac yn mynd i drio chwarae fo i chi rwan. Dwi'n mynd i dynnu yn headphones allan. Dwi'n mynd i brwn bwyso play rwan. Um, Gweithio bod beth yn iawn. yn dangos sut i fewngofnodi i J2E, sut i greu adnodd neu sut i greu gwaith i'r plant yn J2E, a wedyn sut i osod y gwaith i'r plant yn defnyddio J2 Homework. Felly, be mae J2 Homework yn gwneud ydy um, galluogi fod yna rhywle lle mae'r plant yn mynd i jecio pa waith um, mae'r athrawon wedi osod am yr wythnos yna. neu am y diwrnod yna. Felly peth cyntaf sy'n angen gwneud ydy mynd i'r ddewislen, gwneud yn siŵr cyntaf eich bod wedi mewn gofnodi, a wedyn mynd lawr i Just Too Easy. Ar ôl clicio hwnna, mi fyddwch chi'n dod i dudalen tebyg i hon. Bydd hon yn edrych yn wahanol i bawb, fyswn i'n dweud. Ok, felly be 'dyn ni'n gallu weld yn fan hyn rwan, petha pwysig 'dyn ni'n mynd i edrych arno heddiw ydy, 'dyn ni'n mynd i fewn i fy ffeiliau, felly dyna lle mae'r gwaith dwi wedi greu yn um, byw. 'Dyn ni'n mynd i edrych ar J2 Homework hefyd, um, a sôn chydig bach am i'w chwytho. Felly, peth gyntaf, na i ddangos beth i um, potensial yy J2E a dangos rhyw waith dwi 'di osod i'r plant yym neu dyn ni 'di osod i'r plant ym mlwyddyn un. Felly dwi'n mynd i fy ffeiliau. A yn fyma mae ngwaith i gyd cael ei storio. Felly dwi'n mynd i fynd i yy hwn gyntaf er mwyn dangos i chi beth sy'n posib gwneud a gosod i'r plant. Felly, pan mae'r plant yn mynd ar uh, J2 Homework, fydden nhw'n gallu agor y ddogfen yma, a dyma be fydden nhw'n weld yn syth. Felly, fydden nhw'n gallu gweld yr um, teitl, beth yw'r dasg, um, yn y fideo yn gwylod fanna sy'n mynd ymlaen i dydalen yna, dyma fo'r gwaith dwi eisiau nhw'n gwneud. Um, yn gyntaf, dwi'n mynd i glicio ar, ar hwn fan hyn er mwyn dangos mae'n posib gosod llais. Be sy'n neis efo hwn ydy bod chi'n gallu, bod plant yn gallu clywed eich llais chi. Yn y nofel gynta, mae yna lot o weithgareddau chwaraeon gwahanol yn wneud, yn dweud. A pe chi'n gwneud ymarfer corff fel arfer? Oce, so jyst chydig bach fan so mae hwnna'n un Cymraeg, hwn yn un Saesneg, mae yna tips yn fan hyn er mwyn gwneud y gwaith A wedyn be dwi 'di neud fan hyn dwi 'di gosod yy fideo er mwyn dangos be dwi isio'r plant neud. Helo plant! Gobeithio eich bod yn iawn. Felly mae'r fideo yma yn dangos sut i wneud y gwaith wythnos yma. This video shows how to do Ok, felly y ffordd dwi 'di neud hwnna, dwi 'di creu'r fideo yma ydi trw ddefnyddio meddalwedd o'r enw Screencastify a ma' Gwion yn mynd i siarad am hwnna hefo chi. Um, nes ymlaen. Felly, um,
y gwaith wedi osod fan hyn iddyn nhw'n wneud ydy cyfri faint o weithiau mae calon nhw'n yn curo mewn um, bob pymtheg eiliad, neu sydd nhw'n gallu newid hwnna os so nhw'n hoffi. Felly ar hyn o bryd, dwi'n methu gwneud yn byd i'r ddogfen. Mae rhaid i'r unigolyn bwysau'r bwtwm golygu ar y top fan hyn, Wedyn, maen nhw'n cael mynediad i fwy o bethau. So, dwi wedi gofyn wrthyn nhw i gyfri, felly swn i'n rhoi rhifau fan hyn, dwi'n yn gwybod beth fysa rhifau, fod yn onest â chi. Ond swn i'n rhoi rhywbeth tebyg i hynna. A wedyn, yn beth sy'n gwneud wedyn, dwi chi'n clicio ar y tabl, a wedyn clicio ar hwn, mae'r fideo dwi wedi ddangos iddyn nhw yn dangos sut i wneud hyn. A wedyn, Mae o'n creu, mae o'n creu sampl o'r gwaith mae'r plant wedi osod yn fan hyn. Felly, beth sy'n neis wedyn hefyd ydy bod posib pwyso'r bwtwm yma fan hyn er mwyn rhoi sain arno fo, felly sy'n pwyso sain. Mae posib recordio a um, dadansoddi y uh, gwybodaeth mae plant yn weld o fewn y siart. Yn y siart dwi'n gweld fod y curiad calon wedi dyblu a mwy ar ôl um, rhedeg am bymtheg eiliad. O, a wedyn bwysau ychwanegu dudalen, mae hwnna yn cael ei osod yn y dudalen fel e. Mae posib newid teitl yn ei fan hyn, os ydych chi eisiau. Um, Bynnag, um, dyna fo, felly dyna sut mae creu tabl a recordio llais. Mae posib dod â uh, lluniau mewn, mae'ch sy'ch chi'n mynd i fyma, a wedyn chwilio am um, lluniau, gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Cael lluniau o'r iPad. O fewn, mor hawdd hynny, does dim rhaid fynd mewn ac allan. Chwa, mynd fewn i Google, chwilio am lun, dod yn ôl i fewn, mae'n ma yna digon o lyniau ar y ochr fan hyn. Um, oh, ddim sef posib iddyn nhw, just clicio yn rhywle, dyna sy'n neis am hwn. Efo Word, yr achos chi chydig bach yn um, yn restricted, ydych chi'n gwybod, ydych chi'n chi yn cael teipio am bob man, lle yn fyma, um, sy'n plant gallu mynd yn ystod gwaith yma, fel yna lle. A wedyn, cwrs angen y plant neu wedyn, pwyso arbed, a wedyn mae hwnna'n mynd fewn i'w ffeils nhw wedyn. Okay, felly dyna posibiliadau um, J2E er mwyn gosod gwaith i'r plant. Um, Mae'n mynd yn ôl rwan i fy ffeiliau er mwyn dangos un arall. Dyma un arall yn mynd rwan um, gwaith mathemateg patrwm. Mewn i fan hyn. Eto mae'r dasg wedi cael ei osod ar y top yn hyn. A mae yna ambell i um, air allweddol sy'n helpu rhieni fan efo um, chwa, beth ydi patrwm, um, uh, beth ydi pattern yn Gymraeg, a eto fel un, beth ydi'r lliwiau yn Gymraeg er mwyn nhw gael help i'r plant. Yr unig beth mae plant angen gwneud yn fan hyn, eto, um, ydy pwysau golygu. Wedyn rwan, sef plant yn gallu llusgo yr, uh, y tedis yma i mewn i fan hyn. Fel yna, gwasgu arbed eto, a mae'r gwaith wedi cael ei um, arbed yn i'w henwau nhw. Ok, felly, dyna ni posibiliadau um, J2E, a'i nôl rwan i J2 Launch, ac edrych ar y darn gwaith cartre. Felly mae, mae hwn yn elfen newydd, so ni'n glicio ar J2 Homework, a mynd â chi i dalen tebyg i hon. Yn wedi llwytho. Dyma ni. Gan hyn y bryd, dyma y gwaith dwi wedi osod i'r plant, sos yma, a wedyn dyma gwaith cartre arall, felly dwi'n gweithio fel, mae yna dri dosbarth blwyddyn un yn Dewi Sant, felly mae posib rhannu'r gwaith er mwyn bod athrawon eraill yn gosod gwaith i'r plant hefyd. Felly, um, coelio fan hyn ydy, mae'n ei mewn stori Luigi Lemon. Hwn yn fan hyn, da ni'n gallu gweld, mae fatha, mae dim emojis, da ni'n advertise neu bynnag ydyn nhw, neu monsters. Mae hyn yn danos um, y plant sydd wedi cwblhau'r gwaith. So chi'n pwysau'r bwtwm yna, fe o'n datgelu enwau'r plant sy'n wneud yna heddiw. Um, ond wedyn, dyma beth yw'r plant yn weld hefyd. Felly mae 'na jyst yym cyfarwyddyd yn fama a wedyn yy n- cŵl i'r plant gorfod neud pwyso'r botwm yma a mae'n mynd â nhw i stori Luigi Lemon. Felly, gwrandewch ar stori Luigi Lemon, cofiwch bwyso'r botwm sgrin llawn er mwyn weld y gyd, jyst sampl bach fan hyn rwan. Luigi Lemon. Mae'n ddyn hŷn. Mae'n ddyn hŷn. Ok, felly mae'r gwaith yma hefyd wedi cael ei osod ar, wedi cael ei greu ar, neu lidio wedi cael ei greu ar um, Screencastify hefyd. Felly dyna fysa'r plant yn neud, so nhw'n gweld y gwaith um, maen nhw angen i wneud yn fanna, a wedyn maen nhw'n cael link wedyn syth i'r gwaith, maen nhw'n safio'r gwaith, a wedyn fysa isio i'r um, athro wedyn mynd i farcio'r gwaith neu roi adborth ar gwaith. Felly, i wneud hynny, ydych chi'n mynd yn ôl i J2 Launch a mynd fewn i tudalennau'r disgyblion. Felly, sy'n mynd fewn i fan hyn, jyst yn mwyn danos, dyn ydych chi'n cael eich dosbarthiadau o fewn yr ysgol. Felly, sy'n ni'n clicio ar un fi, sy'n chi'n gweld gwaith um, neu ffolderi'r plant. Dwi'n mynd hynny, dwi'n mynd i fynd i sgrin arall, a dangos y dosbarth, dosbarth ffug i chi. Felly, os na i minimisio hwn rwan. Felly, yna i fynd i fan hyn, felly mae hwn yn ysgol hwb, di hwn, mae hwn yn ysgol ffug, er mwyn i chi gael gweld yr un peth. So, eto, mae hwn yn Saesneg, ond os ydych chi eisiau newid iaith um, J2 Launch, neu J2E, ydych chi'n mynd i fan hyn, i settings, a jyst newid yr iaith fan hyn, Gymraeg, mae'n posib i'r plant wneud hynny hefyd, okay? So, ond dwi'n mynd i tudalennau'r disgyblion, Union fel yr ar y llall, ac yn fyma mae clas un, a dwi'n gweld yn fan hyn bod Alice yn gwneud un darn waith a bod Angharad yn gwneud un darn waith. Felly, os ni'n clicio ar gwaith Angharad, chi'n gweld drws swigen arno fo. Um, Be mae hynny'n olygu ydy bod 'na sgwrs dysgu wedi digwydd rhwng fi ac Angharad. Be 'swn i'n clicio ar y bw-? 'Swn i'n gallu clicio ar y gwaith gyntaf i edrych ar y gwaith ma' Angharad wedi wneud. Wedyn, 'swn i'n mynd yn ôl ac yn mynd i'r dudalen yma, clicio ar y, ar y bybl. Be dych chi'n weld fan hyn ydy, mae posib um, i'r athro. So yr athro sydd yn hyn, di roi well done, wrth gwrs os e'r adborth os chi roed yn well, dipyn mwy swmpus na just well done. A hefyd mae posib trwy'r bwtwm yma lawr fan hyn, recordio'ch llais, ac yr adborth ni wedi gael yn yr ysgol ydy mae'r plant wrth i boddau yn clywed llais yr athro yn rhoi adborth iddyn nhw. A wedyn mae posib wedyn i yngharad um, ateb yn ôl hefyd, yr un modd, Felly mae hwn wedi bod yn andros o llwyddiannus yn yr ysgol ni o ran um, rhieni yn, yn, yn, yn rhoi adborth yn ôl yn dweud bod y plant wrth i bob yn clywed llais uh, yr athro. Felly, um, dyna ni, really, o ran G2E ac y gwaith. Wan te, oeddwn i'n sôn yn y cychwyn bod ni'n mynd i siarad chydig am lle mae o'n un uwchlwytho. Felly, os ydych chi eisiau uwchlwytho chod yr fideos neu uh, unrhyw lun ydych chi wedi ynnu, o'r eich bod, bod y llun neu'r fideo ddim ar gael ar y rhyngrwyd yn barod, ond beth sy'n posib gwneud ydy defnyddio app um, J2E, sef J2 Launch, a mae'r bwtwm yna yn ymddangos ar yr app hefyd, a wedyn unig beth sy'n gwneud i pwyso i'w chlwytho, Dw i'n gofyn chi wedyn i ddewis ffeiliau. Dych chi'n clicio hwn, os dych chi ar gyfrifiadur, mae'n gofyn chi ddewis ffeil o fewn y cyfrifiadur fel yna. Um, ond os dych chi ar um, iPad neu iPhone neu unrhyw beth fel yna, mae'n gofyn i chi ddewis llun neu fideo o'r camera roll. Felly dyna sydd eisiau gwneud fanna. A wedyn, be fydd yn digwydd wedyn, unwaith ydych chi wedi uwchlwytho, Mae o'n mynd i fy ffeiliau, felly fyddwch chi'n, unwaith i chi 'di uwchlwytho llun neu fideo, bydd o'n dod ymddangos yn fan hyn. Wrach fyse'r y sgrin arall yn well i ddangos yn fan hyn efo'r gwaith yma. Felly mynd i uwchlwytho, a wedyn mynd i fy ffeiliau. Dwi unrhyw lun neu fideo yn ymddangos yn fan hyn. Okay? A wedyn pan ydych chi'n ei gwaith wedyn, ac eisiau chwilio am y lluniau yna, so ni'n mynd yn ôl i J2E5 wan, a mynd i fanna. Um, clicio ar y botwm llun. A dyn hwn ydy y lluniau a'r synnau a'r fideos sydd yn eich ffeil chi, okay, fy ffeiliau. Hwn ydy y rhyngrwyd, okay, a hwn sy'n bethau sydd wedi cael ei rannu gen i chi.

Reit, oes rhan ysgrifau sydyn. Iawn, dyna tro cyntaf, yn dysgu beth newydd promo, tro cyntaf ni chwarae fideo a wedi recordio flaen llaw dros hwn. So, dwi'n meddwl bod wedi gweithio dda, gobeithio bod o. Uh, unrhyw gwestiwn am J2E, dwi'n gweld bod ambell gwestiwn wedi dod i mewn yn barod, please um, uh, anfonwch unrhyw gwestiwn sydd gennych chi, y tîm yma'n barod i atab. Dwi'n mynd i rannu'r sgrin efo chi fan. Da ni'n cyrraedd yr eitem ola, da ni bron iawn yn gorffan. Reit, dwi'n di sôn, jyst i gloi pnawn ma wan, am wbeth o'r enw Adobe Spark, efo chi. Um, Mae'r enw Adobe, siŵr o fod, yn gyfarwydd i chi, os ydych chi wedi defnyddio, cael bod chi wedi clywed am beth o'r enw Adobe Photoshop yn y gorffennol, ffordd i newid lluniau edrych wahanol yn y blaen, lle bod chi wedi defnyddio Adobe Acrobat Reader ar gyfer agor PDF. So mae'r cwmni yn o'r enw Adobe bodoli e, ers, ers cryn dipyn amser. Adobe Spark yn gynnyrch, um, dyma newydd, mae'n bodoli ers 4, 5, 6 mlynedd felly. Um, a mae o bellach yn rhan o hwb, a mae hyn ers chydig o wythnosau. Mathemateg pen i chi fan. Mae cyfri Adobe Spark yn costio 10 punt 50 i bob un defnyddiwr bob mis. Felly, y sym y fan hyn ydy gweithiwch allan y blant yn eich ysgol chi, llioswch hwnna fod 10 punt 50, llioswch hwnna wedyn fod 12, dyna beth ydy cos blynyddol Adobe Spark. Uh, Spark yn edrych y, y mathemateg, mae'n ma andros o ffigwr mawr drwy Gymru, fel chi'n ddechmygu. Mae'n dangos y fi, mae'n bod Llywodraeth Cymru a tîm Hwb yn amlwg yn meddwl bod y potensial mawr hefo Adobe Spark. Um, a dwi mond i defnyddio ambell waith yn ddiweddar i drio chydig o bethau i weld sut mae'n gweithio. Be sy'n ni'n dweud ydy bod hwn yn caniatau i chi wan symud eich cynhyrchiadau, dwi'n sôn o'n am eich posteri, eich gwaith graffig, uh, unrhyw fideos ydych chi'n greu ac yn y blaen. Dych chi'n gallu symud hynna i'r lefel nesaf yn yr ystyr dach chi'n gallu dod â stwff lot fwy proffesiynol, yn hytrach a bod chi'n gorau mynd ar Google Images a wedyn rhoi copy a paste, a mae'r llun yna o ansawdd yn nadwy, mae wedi pixelatio, yn glir ac yn y blaen. Mae'r gwaith yn syth bin wedi edrych yn amhroffesiynol. Wel, mae Google, sorry, mae Adobe Spark yn caniatau i chi bontio'r bwlch yna. Mae yna filodd canodd y filodd yn siŵr o fod y lyniau yma allwch chi ddefnyddio. Mae yna clipiau sain, fideos, mae yna ma uh, gerddoriaeth cefndirol allwch chi chwanegu. Mae bob dim uh, yn rhydd o hawlwraint, so mae'n copyright free. Um, mae hynny'n golygu felly, chewch chi ddim ffein am ddefnyddio gwaith rhywun arall neu am ddefnyddio llun sy'n gennych chi ddim hawl i ddefnyddio ac yn y blaen. Felly ddod o hyd i Adobe Spark, da chi mewn gofnodi hwb, mi wneud chi weld rwan Adobe Spark yn ymddangos yn fan hyn ar yr ochr um, dde. Dyn nhw chi wedi agor Adobe Spark, mae yna um, gwahanol elfennau rhan o Adobe Spark. Mae gennych chi rhywbeth o'r enw Adobe Spark Video, sy'n amlwg, ffordd o greu fideo. Mae gennych chi Adobe Spark Page, ffordd o greu mewn ffordd i fath o dudalen ar y we i gyflwyno gwybodaeth. A mae gennych chi hefyd Adobe Spark Post, y ffordd o greu uh, delwedd neu infograffig, graffig i gyflwyno gwybodaeth. Felly, yr unig neges sy'n cyd, sy'n sy ni'n uh, rannu fan hyn o'n wrth sôn am Adobe Spark ydy mae o'n wbath gwahanol i chi fod yn ystyried rwan fel athrawon. Yn hytrach na bo ni ella'n gyrru plant i gyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd traddodiadol, so bod nhw'n mynd ar publisher i greu um, pamffled neu'n hytrach a bod nhw'n mynd ar PowerPoint i greu cyflwyniad, wel mae yna bellach lot o ffyrdd gwahanol allu iddyn nhw gyflwyno gwybodaeth. Adobe Spark Video yn cynnig ffordd i chi fod yn cyflwyno testyn a lluniau bod yn cael ei gyflwyno ar ffurf fideo fel bod y wybodaeth yn cael ei rannu uh, yn slic ac yn eitha llyfn hefo cerddoriaeth gefndirol i adio chydig bach o, o deimlad gwahanol i'r fideo. Mae Adobe Spark Page yn galluogi chi gyfuno ella uh, gwahanol adnoddau sy'n bodoli ar we, hefo testun a lluniau a fideos ag ati, so mae hwnna'n ffordd gwahanol eto gyflwyno gwybodaeth. Os ydych chi eisiau cyflwyno gwybodaeth data neu gwybodaeth byr, neu os ydych chi eisiau cael plant i greu stwff o ran um, diogelwch ar we, beth yw'r prif negeseuon i rannu, Mae Adobe Spark Post yn ffordd da i chi greu yr delwedd yna sy'n cynnwys y wybodaeth, yr infograffig. Um, wedyn, bendant mae hwn yn rhywbeth chi edrych arno fo. Mae o'n mynd i helpu chi fel ysgol hefyd o ran sut ydych chi yn rhannu gwybodaeth. So yn hytrach yn bod ni'n rhannu uh, llythyr yn egluro bod yna drip bolio deg i blwyddyn chwech uh, diwedd gorffennaf, wel allan ni gyflwyno hwnnw ar ffurf graffig yn, yn, yn, yn lle, allan ni wedyn yrru hwnna allan drwy Google Classroom, mi allan ni yrru hwnna allan drwy e-bost, neu drwy uh, neges i rieni ac ati. Wedyn mae o yn galluogi chi wan fod uh, yn fwy credigol a beth sy'n be sy dda i ddeud yn fan hyn, dim ond andros o rhwydd i chi fod yn creu. Mae'r delweddau i gyd ar y rhaglen yn barod, so ti'n rhaid i fi fynd i chwilio am lun i roed ar ym mhoster bol y deg. Mae yna luniau canodd y filoedd yn nhw'n bodoli yma'n barod, felly dwi'm yn gorfod gadael i Google Images i ffeindio'r llun, dydw i'm yn gorfod gadael i ffeindio'r gerddoriaeth gefndirol yna, dydw i ddim yn gorfod gadael uh, er mwyn dod o hyd i wahanol bethau. So mae hwnna'n gryfder mawr yn y Dolby Spark. Os da chi hefo diddordeb dysgu mwy yn hwn, cos gynnon ni'n amser i edrych arno fo heddiw, Mae Llywodraeth Cymru a Tîm Hwb wedi bod yn cynnal gweminarau, a wrach bod ein chi wedi gweld ein barod, gweminarau yn canolbwyntio ar, ar un agwedd ar y tro. So mae gennych chi hanner awr yn canolbwyntio ar Adobe Spark Video, gennych chi hanner awr yn canolbwyntio ar Adobe Spark Page ac rhywbeth fath efo post. Dyna sy'n ni'n awgrymu ydych man cychwyn chi, bendant dyna lle nes i ddysgu'r mwya uh, uh, y gwybodaeth, y prif wybodaeth am, am uh, sut i ddefnyddio'r rhaglenni yma. Wedyn, mae'r manylion yna wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen neu'n yr adnodd da ni wedi rhannu hefo chi yn ystod y sesiwn. So fel dwi'n siarad, dwi'n siŵr wrth Howell rannu y ddolen, y link i'r ddogfen yna eto. dwi'n mynd i orffen bron yma ar, ar y ddogfen ei hun. Mae hon wedi cael ei chreu yn digwydd bod ar Adobe Spark Page. So, ffordd, fel yn dweud, ffordd i chi gyflwyno gwybodaeth ydy Adobe Spark Page. Tudalen ar y we ydy hon. Mae'n cychwyn efo Google for Education. Mymryn o gefndir i chi o beth i Google for Education. A wedyn, mae'n mynd i chi drwad wedyn i gyfres o fideos. links ydyn nhw, so drwy glicio ar rhain, eitho uh, fynd â fi i dudalen hwb ac ar y dudalen yna wedyn mae yna fideo yn bodoli um, sydd um, yn dangos chi er enghraifft creu dosbarth yn Google Classroom. So os dwi'n cychwyn o'r gychwyn, rioed wedi ddefnyddio fo blaen, mi allai glicio ar hwnna er mwyn gweld sut i greu dosbarth. Rhyw fath efo creu seiliad, so dwi wedi creu nosbarth rwan, cam nesaf wedi creu seiliad ag ati, a mae fideo yn fan hyn sy'n gallu helpu chi. Rhyw fath o'n o Google Forms, rhyw fath efo Google Sites, a wedyn cymorth ychwanegol ar y gwylod yn fan hyn. Mae gan Google a Microsoft hefyd, mae gen nhw safleodd we ffantastig, a mae'r un Google werth chi weld, y Google Teacher Centre. Um, mae werth chi fydd ar y Google Teacher Centre, so chi'n teipio hwnna mewn i Google, na chi ddod o hyd iddi. Um, beth sydd gyda nhw'n fan hyn ydy cyrsiau ar-lein. A beth dwi'n olygu o'r cwrs ar-lein ydy cyfres o weithgareddau, cyfres o fideos o adnoddau lle chi ddilyn ar eich liwt eich hun. Um, a mae'n wedi cael ei enwi first day of, a wedyn enw'r cynnyrch, so first day of Google Classroom, first day of Google Slides ac yn y blaen. Dyma lle nes i ddysgu bob dim dwi'n wybod am Google Classroom a Google Slides ac yn y blaen. Um, bendant, mae o werth chi fynd yna edrych os da chi'n cychwyn o'r cychwyn, ond hefyd os ydych chi'n ddefnyddwyr mwy profiadol, mae yna bethau yna allwch chi, um, allwch chi ddysgu hefyd. A wedyn mae gennych chi wybodaeth am gweminarau sy'n trafod offer Google. Dwi dyma'r drefn drwy gweddill y ddogfen, so Office 365, yr un drefn, fideo sy'n helpu chi gychwyn, cymorth ychwanegol, y gweminarau. Mae car ymlaen wedyn Screencastify, cyfarwyddiadau a adnoddau i helpu chi ddefnyddio Screencastify ar y fath o Adobe Spark ac i orffan wedyn hefo Flipgrid. Um, a mae Hywel wedi chwanegu J2E yn hwn hefyd. So mae yna webinars, mae yna adnoddau a fideos yn bodoli yn fan hyn. Felly, gewch chi ddefnyddio'r ddogfen yma fel, fel y mynnwch chi. Os da chi wedi gweld rhywbeth pnawn yma, da chi'n meddwl sy'n andros o ddefnyddiol i chi, um, yn ôl yn eich dosbarthiadau, neu helpu chi gefnogi cyfnod yma o Ddysgu o bell, fel dyn ni'n symud mewn i ddysgu cyfunol neu blended learning dros yr wythnosau a'r a misoedd nesaf. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld rhywbeth ella fysa yn helpu chi um, i gefnogi hynny a cefnogi'r cysylltiad yna rhwng y dysgwyr a, a chi yn eich dosbarthiadau. Un peth i ofyn cyn i chi adael, gael ddiolch i pawb sydd wedi cymryd rhan um, pnawn yma. Diolch mawr, diolch mawr iawn i Howell am ei gyfraniadau fo. Diolch i Pete a diolch mawr iawn i Sian ac Osian sydd fod yn brysur yn ateb eich cwestiynau chi. Fel dwi'n gofyn, mae 53 cwestiwn wedi cael ei yrru yn ystod y pnawn, sy'n andros o lot. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael amser i ateb y mwyafrif o'r cwestiynau yna. Cyn i chi adael, Dwi newydd rannu link ar yr Q&A i ffurflen adborth. Um, Ydy ni'n awyddus iawn i ddysgu fan. Ydy'r math yma o weithgaredd yn gweithio? So ydy'r gweminar heddiw, ydy wedi bod yn hawdd i chi gael mynediad ati? Ydych chi wedi gweld y math yma o sesiwn yn ddefnyddiol? Dwi eisiau syniadau gan o'ch chi sgolwch y dda. Be fysa chi'n hoffi yn y dyfodol? Yym, er enghraifft, os ydych chi eisiau wbeth sy'n sy canolbwyntio, dydw ni jyst ar un rhaglen, so bod ni'n cael awran neu hanner awr yn edrych jyst ar Flipgrid, neu ydych chi eisiau sesiwn yn edrych ar, ar wbeth yn arbennig, er, er enghraifft, dwi'n gwybod bod ni'n sbio ar y deunydd profession, dysgu proffesiynol sydd ar gael. Plis rhanwch eich syniadau drwy'r Google Forms. Yna, so mae'r link newydd gael ei rannu yn y Q&A hefo chi. Um, a gael ddiolch yn fawr iawn dros 160 yn chi wedi bod yn gwylio pnawn yma. Um, fel dwi'n dweud, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi gweld hwn yn ddefnyddiol. Unrhyw sylwadau, plis gadwch nhw yn yr, yn yr uh, ffurflen adborth. Unrhyw gwestiynau, mi fyddwn ni yma am ryw 5 munud eto, os ydych chi eisiau gyrru cwestiwn. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb, a dwi'n gobeithio welwn chi eto rhyw dro yn fuan.